Yn y gyfres o fideos yma nawr, ni'n mynd i fod yn edrych ar rifau cymhlyg. Felly yn gyntaf, yn ni edrych ar cwdratig. Felly os ni'n ystyried y cwdratig ax wedi sgwario a dy bx a dy cy yw 0, ni'n gwybod bod ni'n gallu darganfod y tresiad neu gwreiddiau y cwdratig yma drwy ddefnyddio y fformwla cwdratig. So yr formula quadratic fel hyn. Ond beth sy'n bwysig fan hyn yw'r b squared minus 4ac. A mae'r gwerth y b squared minus 4ac yn mynd i roi amodau gwahanol ynglyn â'r gwreiddiau. So yn gyntaf, os mae byd i sgwario tynnu 4 a c, yn fwy na 0, ni'n gwybod bydd ni'n cael 2 gwreiddyn real gwahanol. Iawn, so bydd ni'n cael dau gwreidd yn real gwahanol pe bai y b sgwed minus 4ac yma yn fwy na 0. Pe bai yn hafal i 0, By ni'n cael un gwreiddyn real sy'n ailadrodd. Yeah, so repeated root. Ond wedyn, os ni'n edrych nawr ar byd i sgwario, Tynnu pedwar a ca. Lle mae fe'n llai na 0. Hyd yn hyn, ni wedi dweud does dim datrysiad real. A'r reswm dros hyn yw mae'r byd sgwed minus 4AC yn mynd i fod yn llai na 0, a bydd rhaid ni edrych wedyn am ail is-radd rif negyddol. Hyd yn hyn, dyn ni'n dweud dydy hwn ddim yn bosib a does dim dros y trosiad real. Ond newn ni edrych yn nawr ar sut mae hwn yn bosib a beth bydd ni'n cael allan wrth wneud hwn. Felly, newn ni dechrau trwy edrych ar rif dychmygol. Mae rhifau dychmygol wedi cael ei ddiffinio fel i yw ail isradd minus 1. Felly, ni'n gwybod mae ail isradd minus 1 yw i, a ni'n gallu defnyddio'r i dot yma neu'r i i edrych am unrhyw ddatrysiad sydd ddim yn real. Pe bai ni wedyn yn cael rif o'r fath A plus B I, ni'n galw hwn yn rif cymhlyg. Mae'r A yma yw'r rhan real a'r BI yma yw'r rhan dychmygol. A mae A a B yn unrhyw rif real. Iawn, so ni gyda A plus BI, lle mae A yw'r rhan real, BI yw'r rhan dychmygol, a mae A B yn gallu bod unrhyw rif. A'r I yma wedyn, yw fan i wedi dweud, ail isradd minus un. Gawn ni weld nawr sut mae hwn yn gweithio wrth edrych ar cwbl o enghreifftiau. Felly'r enghraifft cyntaf, mae'n gofyn i ni i ddarganfod ail isradd minus 36. Wel, dwi'n gwybod o reol syrdiau, mae ail isradd a ba yr un peth ail isradd a ail isradd ba. So beth dwi'n gallu wneud nawr yw newid ail isradd minus 36 i fod yr un peth a ail isradd 36, triosi ail isradd minus 1. A mae hwn nawr yr un peth, mae'n ni'n gwybod mae ail isradd 36 yw plus neu minus 6. A wedyn ail isradd minus 1 yw'r i yma. So plus o minus 6 I. Felly dyma beth yw ail isradd minus 36 yn nhermau I. Rwy'n ni edrych nawr ar enghraifft arall. Os ysgrifennwch minus ail isradd minus 28 yn nhermau i. So yr un peth eto, neu dechrau bant trwy mynd y minus 28 a'i ysgrifennu fe fel 20, ail isradd 28

Dydw ni ddim yn gallu symleiddio ail isradd 7, ond dwi'n gwybod mae ail isradd minus 1 yw i. So nawr ni gyda ail isradd minus 28 yw 2 rwt 7 i. Mae'r enghraifft nesaf nawr yn gofyn i ni gweithio allan beth yw x wedi sgwario a dy naw yw 0. Wel, y peth cyntaf dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i symud y naw yma draw i'r ochr arall, Felly x wedi sgwario yw nawr minus 9. I gweithio mas beth yw gwerth x, dwi'n mynd i darganfod ail isradd minus 9. Dwi'n gwybod gallai ysgrifennu hwn fel ail isradd 9, ail isradd minus 1. Felly x yw plus neu minus 3 i. Iawn, so'n bwysig bod ni'n cofio'r plus o minus yma, a wedyn ail isradd minus 1 pob tro mynd i roi i. Ewn ni'n ôl nawr i edrych ar cwadratig. So dwi'n gwybod dwi'n gallu defnyddio'r fformula cwadratig i ddatrys y cwadratig yma. So mae gen i'r fformula cwadratig yma. A na i jyst roi mewn gwerthoedd a b c

mynd i roi ail isradd minus 16 a mae hwn i gyd yn mynd i fod dros 2. Fel arfer, byddwn ni'n cael rif negyddol allan a byddwn ni'n dweud does dim drosiad real, ond nawr ni'n gwybod mae ail isradd rif negyddol yn mynd i roi rhywbeth i. Felly, x

cymhlyg x ydy minus 2 plus 2i, ac yna x ydy minus 2 minus 2i. Dwi'n ni edrych nawr un enghraifft arall. So eto, mae rhaid ni defnyddio'r ffomwla gwadratig i ddatrys y gwadratig yma. Felly dyma'r ffomwla gwadratig, a'n gyntaf na jyst labelu mewn